Héiers de mech? Ja, héiers du mech?
Nee.
Hahaha.
Wëllkomm beim Sex-Podcast vu Radio Ara.
Äh. Weess de, wéi mer elo erëm e bësse méi en intellektuellen Usproch erakréien? Mir mussen iwwer e seriö Thema schwätzen an. Wéi een dann?

Bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Also, ech weess net méi genau wéi al ech war, mee meng Mamm hat mech op jidden Falls schon mental drop virbereet, dass sou eppes wéi d'Menstruatioun iergendswann op mech duer kënnt an dass sech dat manifest. Si huet mer net wierklech vill Detailer dozou gesot, mee éischter esou wat d'Symptomer dovunner wieren, nämlech wann ech eng Kéier géif Blutt a mengem Slip gesinn, dass ech hir soll Bescheed soen, well si dann eppes fir mech hätt, wat sech Bint nennt. Schockela! Vläicht och Schockela, ech weess net genau, wat ech deemools krut. An jo, jiddefalls war ech dofir bereet, wéi dat déi éischt Kéier passéiert ass, sinn ech bei si gaangen an voilà. Déi gutt.
Säitdeem hunn ech meng Reegel.
Ech krut gesot, Brauchs du Hëllef? An sot ech, Nee, nee. Déi gutt. Wéi? Mee et war awer e Bewosstsinn do, datt s de Hëllef bräichs, oder wéi? Jo, mee et war méi esou, oh, et steet am, du weess jo a wéngem Schaf, datt s et fënns. Mee ech weess, datt ech eng Kéier sot, Mamm, ech war, ech war vun enger Fuesparty komm. An da sot ech, Äh, ka sinn, dass wann lo, äh, sonst lo d'Wäsch méchs, dass dann an engem Slip en roude Punkt ass. So, ah, ass et lo souwäit? Sot ech, nee, nee, et war just Konfetti. Bei Mouer, et war roude Konfetti drop gefall. Ech hat besse geschweesst. Du, dat hat sech verfeelt. Oh mein Gott!
Dat Ja. kléngt wierklech wéi eng ganz elaboréiert Ja. Ausweechung. Nee, a wou et dunn eng Kéier souwäit war, du sot ech, äh, jo, ech mengen, ech krut grad meng Reegel. Du se, Wat? Nee, bass jo vill ze jonk dofir. Ass et rëm Konfetti? Voilà, mee mëttlerweil si mer méi schlau. Mir hate mëttlerweil Bio op Satya, ma mir si lo opgekläert, wat do passéiert am Kierper, duecht ech. An bon voilà, ech. Bon voyage! Net bon voyage, mee bon voilà, ech hunn festgestallt, dass ech jo relativ dürfteg Kenntnisser doriwwer hunn, wat do tatsächlech passéiert, wat do tatsächlech aus dem Kierper erauskënnt. Sou schwéier ass et net, hues de Blutzalt ee mol mëll? Jo.
Mee et gëtt schonn anescht gehandhaabt wéi aner Forme vu Bludden esou. Also et ass schonn normal eemol am Mount, wann een eng Gebärmutter huet. an Eeërstäck huet, fir seng Reegel ze kréien. Well?
Jo, ech spillen lech Dokter Sommer. Wat mengs de, well? Wëlls de elo erklären, wat, wéi dass et funktionéiert, oder wéi? Soll ech net? Ah dach, mee ech hunn duecht, du kréis mer elo sou, fir wat dass mir, also, jo, okay, dann. Fir wat mir wat hei sinn, fir wat de Sënn vum Liewen ass. Wéi, ech waarden elo déi ganzen Zäit schonn drop, dass du mer sees, Firwat mir op dësem Planéit sinn. Wee kënnt dat net?
Nee, ech ka leider nëmmen lo soen, äh, wéi dat stattfënnt, Da wann ginn ech.
deng Reegel hues an. Okay, Ech dann hoffen, dat geet da fir haut duer. dat geet man duerfir haut.
Okay, dat gëtt där Saach scho mol vläicht e Sënn, Mhm. déi e do- virdrun net hat. Ja. Well et denkt een einfach ëmmer esou, ja, bon, ech hunn 12 Joer, ech wëll grad kee Baby, firwat, firwat?

Nodeems een seng Reegel huet, déi sou normalerweis 3 Deeg bis eng Woch dauert, fänkt un éischtens eng Eezell iwwert den Eileiter an d'Gebärmutter sech ze beweegen, na hal op mat laachen, dat ass seriö, an wärenddeems baut d'Gebärmutter un den Venn Schleimhäuten op, ganz vill Schichten, no an no ëmmer méi déck. An dann, wann sech eng Eezell, wann eng Eezell befrucht gëtt, nisst se sech an deene Schleimhäuten an. Wann se awer net befrucht gëtt, da gëtt se ausgescheet a mat hir déi ganz Schleimhäuten, déi ganz Schichten, déi opgebaut gi sinn. Dat ass ongeféier esou.
Wann nämlech déi dat Ee befrucht ass, dann hëlt dat mega vill Nährstoffer aus der fräierem Kierper an Hormoner an esou weider an esou fort. An déi Schleimhäuten och.
Dat ass mega ustrengend fir de Kierper. Dat heescht.
Wann de Kierper vun der Fra permanent an engem Zoustand wier fir kënnen eng Eezell anzenisten, géif dat esou vill Energie verbrauchen, datt d'Kierpertemperatur vun der Fra ëmmer misst ee Grad méi héich sinn. An dat ass einfach ze vill en Energieopwand, dofir mécht de Kierper dat nëmmen. Well se net weess, ob déi, ob dat Ee dat elo wäert maachen oder net, ginn se einfach, gëtt einfach alles mat erausgeheit. Jep. Dat ass ongeféier esou, wéi wann s de am Bus bass an iergendeen dréckt dauernd op de Stoppknäppchen an iergendwann seet de Buschauffer, So, lo geet duer, lo geet jiddereen eraus! An da sees du, Mee ech waart net! An dann ass, Ass mer egal, alles eraus! An d'Tapéit nach mat! Dat ass genau dat! Dat ass déi perfekt Metapher fir wat d'Gebärmutter dee Moment mécht. Genau. D'Tapéit gëtt ofgerappt, gëtt a Form vu Blutt. Et géif einfach ze vill Energie kaschten. Et geet einfach ja. net. De Mënsch ass ee vun deenen eenzege Säugetiere, wou dat esou oft stattfënnt. Ähm, bei deenen, bei den Hënn zum Beispill, Fënnt dat ganz nëmmen eemol am Joer statt. Ach, wéi schéi wier et, Hond ze sinn. Jo, net nëmmen du wéinst. Kënnt ëmmer schlofen, gëss ëmmer gekrault. Ja. Okay, egal.
Bass de stolz op meng Anekdot mam Bus? Ähm, jo. Also, lo, ech verstinn et lo souguer nach e bësse besser. Ah, se gutt. Mee also schonn, et bleift nach eppes do. Also, et ass net, et ass wierklech alles, wat am Kierper ass, iergendwéi. Wat d'Mauere bleiwen do, mee d'Tapéit gëtt ofgerappt. Ja, vum Bus, genau.
Ah, das ist okay. Muss man Sinn. Ja, das macht Sinn. Muss ich mir ein bisschen Fantasie holen. Voilà. Wenn die Podcast teil aus. Ah. Wenig, wenig kriegen denn als erstes eine Regel? Hä? Verschiedene kriegen sie schon mal 10, andere recht mal 16. Hm. Ich meine, an der Spannbreite ist es auch ähm, normal, wenn es darüber rausgeht, also wenn sie mich spät wie 16 kriegt, soll den bei den Dokter goen. Also et hänkt vu Keeper zu Keeper of. Den Duerchschnëtt ass normalerweis 11 bis 13 Joer. Mee du kanns, wéi s du soos, bis 16 Joer ass nach ok, wann s de se net hues. Yep. An verschidden kréien se schonn ab 8. Also. Ja, dat ass intensiv. Ja, mee dat ass alles normal. Yep. Alles normal.
Am Ufank äh, ass se dann nach mega onregelméisseg. Mee et kann heiansdo bis zu 4 Joer dauern, bis dass dat sech sou richteg apendelt a bis se genau, bis se ëmmer zum selwechten Mhm. Zäitpunkt ongeféier kënnt. Ähm, an dat kann tëscht 21 a 45 Deeg Daueren dertëscht bis dass se rem kriss. Dat ass alles am normalen. Mm -hmm. Mee wann awer den ee Mount se äh, just äh, also wann den ee Mount 20 Deeg dauert bis dass du se kriss an den nächste Mount dauert der 35 an den anere Mount dauert der rem 15, dann ass dat net normal. Da solls de mat denger Gynekologin driwwer schwätzen. Géi bei de Fla Planning Familial.
Oder och nach Planning Familial genannt. äh.
Okay. Ah, du, du wëllst dann enke kuerz dazu soen, äh, et blutt ee vill, vill manner, wéi een dat mengt. Ech hunn zwousch gelies, datt et am Ganzen, ech menge 5 Iessläffele Blutt sinn, déi een an engem Zyklus verléiert. 5 Iessläffelen?
Jo. Ech hat geduecht, et wär méi.
Nee, eben.
Mengt een, et wier vill, vill méi, wéi et a Wierklechkeet ass. Krass. Jo. Wat geschitt dann, ofgesinn dovunner, wärend der Reegel, datt een, datt dat ganzt Gemësch aus engem erausgefloss kënnt? D'Tapéit an alles.
Tapéit an Alles. Sëtzer. an- Just d'Haus, just d'Mauere bleiwe stoen. Dat hu mer haut geléiert.
ähm, wat passiert nach? Okay. Dat ass Äh, en ziemlech ähm, fuerdernden Prozess fir de Kierper. yes. Äh, an dat deet heiansdo verdammt wéi. yes. Net bei jidderengem, net bei jidderengem d'selwecht vill, net bei all äh, Zyklus, mee ganz vill Leit sinn domadder geher. oder gehäit. Ähm, ech hun mega Chance gehabt, well ech hun meeschtens also wirklich guer keng Péng. Meeschtens mierken ech mol net dat se deng Regel hues.
Dat is ops anescht also ofgesinn dovun dat se ganz blutt aus mer raus kënnt. Ähm, nee ech mierken do wirklich am Fong oft keen Ënnerscheed. Mee ech sinn awer viru puer Méint enker an der Nuecht waakreg ginn, well ech souvill Péng hat, well et sech ugefillt huet, wa meng Gebärmutter sech selwer géing opfriessen. Also et war wierklech onangenehm. Mee meeschtens hunn ech guer keng Problemer domat. Bei mir huet et sech geännert, well ech esou praktesch déi éischt 10 Joer, sou vun 12 bis 22 oder 21, einfach ni Péng hat, wierklech guer näischt, an dunn vun engem Mount op deen aneren op eemol extrem Péng hat. An et ass elo mëttlerweil e bësse besser, et ass elo nëmmen nach all zweet Kéier, mee ech muss awer all Kéiers eppes géint Péng huelen dee Moment. Buscopan hëlleft. Kann ech nëmme recommandéieren. An, Leider äh, nëmmen op äh, Verschreiwung also, erhältlech. Mee einfach normal ähm, Doffer gern, Ibuprofen ja. oder so Sachen helfen.
Also awer ähm, entzündungshemmend Sachen. Also Paracetamol ass jo net entzündungshemmend. Tische Nee, dat hëlleft net.
hëlleft net so vill. Nee.
Mee äh, wann een Herpes fir Ibuprofen ähm, hëlt, éier d'Kramp ufänken. da kritt een se net. Mhm. Well dat hëlleft iergendwéi, dass den Hormon oder wat och ëmmer dat ass, deen déi Péng verursaacht, sech net entwéckelt. Also ech muss soen, ech muss nëmmen eng huelen an deem ganzen, an deene ganze fënnef Deeg oder wéivill och ëmmer et sinn, geet eng duer. Klingt gutt. Yep.
Wat kann een dann nach maachen, wann ee Péng huet? Ähm, eng Wäermfläsch benotzen. Ah ja, oder eng waarm Dusch. Oder Also eng einfach Bidden. Hëtzt Ja.
hëlleft déck gutt, ja.
Ähm, Sport dreiwen, Yoga maachen, esou Stretching ass déck gutt. Ech maan zwar ni Sport, also wärt ech secher net maachen wann ech méi Reegel hun. Mee Yoga mëss de?
Yoga maan ech. An du danzt och, nee?
Ah jo.
Ok, ok, da maan ech halt Sport.
An ech laafen ech och op de Bus. Ah voilà. Schach spillen hëlleft net wann s du deng Péng hues.
Deng monatlech Péng. An anscheinend Akupunktur hëlleft. Déck cool. Voilà. Wann du einfach Péng verlagers. Relativ vill ähm, net medikamentéis Mëttelen. Gëtt esou eng nei Maschinn, ech weess net ob s dat scho gesinn hues, ähm, ech weess net genau wéi déi funktionéiert, mee dat ass esou eppes, dat ass esou e klenge Vibrator, ähm, mee dat kanns de esou, ech meng dat pechs de esou un de Bauch oder esou. An dat stéisst da sou wéi Elektroschocken oder sou aus. An dat mécht anscheinend, dass de keng Péng méi hues. Dat kann ech mer gutt virstellen, dass dat hëlleft, well mir perséinlech hëlleft et och ze summen, well dann de Kierper bëssen vibréiert. Ah, ze summen. Ech hu geduecht, du soss ze summen. Ze summe wat? Nee, ze summen. Ah. D'Tessie hues deng Reegel. Dat ass,
dat ass kee besonnesch witzege Moment dee Moment. Wann ech, wann ech summen, dann ass et verdammt, verdammt schlëmm grad. Dat ass eng Regel. Omm, omm.
Jo, mar de Geck domadder, mee dat, Okay. dat hëlleft.
Déck gutt.
Ähm, hu mer nach eppes, wat ee ka man? Masturbéieren.
Ah jo.
Mee jo, ech ka mer scho virstellen, fir verschidde Leit, déi vill Péng hunn, dass déi vläicht dee Moment net esou vill Loscht hunn op Masturbéieren, woubäi och verschidde Leit dee Moment méi Loscht drop hunn. Ouh la la. Fun times. Ähm, mee, äh, okay, mee wat kann dat nach mat sech bréngen? Also, well dass jo och deng Hormoner veränneren sech jo och am Kierper. Dat heescht, verschidde Leit kréien mega vill Eessen. Uh, this guy, mega vill. De Sack. Mee schonn esou eng Woch éier ech meng Regel kréien oder esou, fänkt se schonn un an dann während ech, Mee dat ass dann wahrscheinlech dee Moment en Deel vu Prämenstrualem Syndrom. korrekt, Wat ënner ganz ville verschiddene Forme sech manifestéiert.
Wéi zum Beispill, also ech hunn domat keng Erfahrung, dofir hunn ech dat alles misse recherchéieren, mee Iwwelzegkeet, Verstopfung, Depressioun, Stëmmungsschwankungen, vill Honger hunn, sensibel Brëscht an Krämp kënnen all schonn an där Zäit, an deenen Deeg, éier ee seng Reegel kritt, optriede bei verschiddene Leit, ganz ofgesinn vun deem, wat dann bei der, während der Menstruatioun selwer dann nach derbäi kënnt bei verschiddene Leit. Jo, mee Stéchwuert Stëmmungsschwankungen, also et ka sinn. Hues du grad eng?
Oh, Tessy!
Ka sinn, dass ee Stëmmungsschwankunge kritt dovunner, mee vill Leit hunn einfach keng Verännerung, wa se hir Reegel hunn. Dat heescht, egal ob een dat huet oder net, ass et ultra frustrant, wann eng Persoun seet, Ëh, wat fills du eng op, hues deng Reegel? Mega schiel, haalt op dat ze soen, well da ginn ech Rose. Wann eng Persoun doriwwer schwätzt oder schwätze wëll, kanns de dorop agoen, mee maach et net als passiv-aggressive Kommentar. Mee well meeschtens huet déi Persoun och net hir Reegel. Et ass einfach esou, et ass e mega erofloossende Kommentar, wann eng Persoun eppes ausdréckt, wat hir wichteg ass an e bëssen emotional gëtt oder vläicht och net. Et ass einfach eng mega einfach Aart a Weis, fir engem komplett

Do. Äh, mee dat heescht also Péng ze hunn, wann ee seng Reegel huet, ass mega, mega normal. Äh, suckt mega krass, mee ass normal. Ähm, mee äh, dat heescht awer net, dass een net kann ze vill Péng hunn. Also äh, dat ass och interessanterweis eppes, wat eréischt elo säit e puer Joer, ähm, richteg ënnersicht gëtt, well déck laang Fraen einfach ignoréiert ginn, wa se soen, datt se wéi hunn, well dat ass jo schliisslech normal an du iwwerdreiws a wat weess ech net nach alles. Mee wann déi Schläimhaut, déi do ausgescheet gëtt oder lassgeléist gëtt, wann déi sech ausserhalb vum Uterus befënnt, dat ass mega krass, dat deet mega, mega wéi an dat ass, wat Endometrios ass. An dat muss operativ verännert ginn. Dat heescht, wann der ze vill wéi hutt, dann ass et net normal an da kënnt der bei den Dokter goen an da kënnt en engem soen, D'Zeiten ass méi wéi normal an dat muss ënnersicht ginn. Dofir ass et wichteg driwwer ze schwätzen, mat aner Leit ze vergläichen esou weider an esou fort. An et kann een och ze vill bludden. Et ass normal, dass do Variatioune sinn a verschidde Leit méi blude wéi anerer an zu engem bestëmmten Zäitpunkt méi blutt wéi zu engem aneren. Mee et ginn anscheinend Fraen, déi esou vill blutten, dass se Eisemangel kréien, gell? Dass se wierklech, wéi nennen een dat, Anämie, seet een dat esou op Lëtzebuergesch? Jo. Jo, dass se dat hunn. An déi mussen dann beim Dokter, mussen déi Pëlle kréien, fir dass se do méi hiren Eisenlevel erëm an d'Lut kréien. Also do ginn et wierklech Saachen.
Dofir, dofir ass et mega wichtig, einfach fir zu, darüber zu schwätzen, gell? Weil sonst wees ich ja nie, ob das normal ist mm, oder mhm. nicht. Ja. ja, und soll ich noch nicht äh, wirklich im Allpreis probieren, Medikamenter zu evitieren, weil ja, das ist eben noch eine Approche von verschiedenen Leuten. Me ja. Hm, ja schon dauert Medikament. Wann dat géint Peng hëlleft, äh, dann meinst du geht einfach eng Wärmfläsch net duer. Nee, an noch Yoga net. Mee ey, mega gudde Site fir Yoga ze maachen ass. Hat heescht Adrienne, heescht Yoga with Adrienne, hat ass mega wiseg, mecht mega domm Witzer déi ganz Zäit, bréngt mech déck zum Laachen, wat ech gären hunn, an hat huet en hat huet en Video spezifesch fir PMS, wat ech déck gutt fannen. Okay, nice, merci fir den Tipp.
Gär geschitt.
Wat och mega krass ass, also well et ass jo schonn an eiser Kultur iergendwéi eekleg an et gëtt de Geck domat gemaach, wann s de eng Beweegung hues. Stigmatiséiert, ja. Genau. Et gëtt awer aner Kulturen, an ech mengen, dat ass wichteg ze wëssen, et gëtt aner Kulturen, wou et wierklech esou krass ass, dass gesot gëtt, eng Fra, déi hir Reegel huet, ass net, ass impure. ass ass dreckeg onreng jo an du hues souguer gesot esou wann déi dierf dann net schaffe goen déi dierf net ähm, Uebst plécke well dat Uebst wat si upéckt gëtt faul an äh, de Buedem iwwer deen si geet dee wäert do wäert ni méi iergendeps wuessen an mm, mm. an déi ginn dann an Hütten verbannt déi Zäit wou se hier Regel hunn an dat ass sou ausserhalb vum Duerf an ähm, An do sinn dann och wëll Déieren an esou weider. An do sinn elo an den leschten 10 Joer oder 8 Joer sinn mengen ech 10 Meedercher scho gestuerwen do domadden. Also dat ass wierklech mega mega hafteg. Nach e Grond méi firwat et wichteg ass fir doriwwer ze schwätzen, de Stigma ewech ze kréien an ze akzeptéieren, dass de Gros de Gros vun der Populatioun dat mécht, menstruéieren. Mir verbréngen als Fra am Duerchschnëtt 8 Joer vun eisem Liewen domadder ze bludden. Krass. Dat ass vill Liewenszäit. Dat ass vill. An dofir kënnt mer roueg ufänken doriwwer ze schwätzen an dat ok ze fannen. Ja. Well, ähm, ja, dat ass eng cool Saz. The circle of life.
Ouni Menstruatioun keng Babyen. A Babye sinn zimmlech léif. Domm.
Wat? Schaarze Babyen.
Ronderëm Sex a Sexualitéit kurséieren ëmmer nach vill Tabus, falsch Informatiounen a Mythen. An dëser Rubrik schwätze mir driwwer. Sexmythos. Passend zu dem Tessy an dem Anne sengem Gespréichsthema vu virdrun, komme mer zum éischte Mythos. Et kann ee kee Sex hunn, wann ee seng Reegel huet. Dach, et kann an et dierf een. Sex wärend der Reegel ass net vu sech aus onhygienesch, héchstens e bëssen onpraktesch, virun allem wann ee wäisst Bettgedecks huet. Sech virdru kuerz ze wäschen an en dorop d'Bett ze leeë mécht et scho vill méi einfach. Och eng Plaz fir sech dono kuerz d'Fangeren an aner Plazen ze wäschen ass praktesch. Natierlech ass et dann elo nach ëmmer engem selwer an der Persoun mat där ee Sex huet iwwerlooss ob een dat Ganzt dann och grad wëll. Do oppen iwwert d'Thema Menstruatioun a seng eege Besoinen a Grenzen ze schwätzen ass den éischte Schrëtt. Mythos Nummer zwee, Et brauch een net ze verhüten wann ee seng Reegel huet. Well mat der Reegel kann ee jo souwisou net schwanger ginn. Dat ass e Mythos, deen net stëmmt, well et weess een ni, wéini den Eesprong no der Reegel kënnt. Den Eesprong ass dee Moment, wou d'Eezell vum Eeërstack an den Eeleeder eriwwer spréngt a fruchtbar ass. Bei engem kuerzen Zyklus kann den Eesprong schonn eng Woch no der leschter Reegel sinn. Dat ass och déi Zäit, déi Spermie vun engem jonke Mënsch kënnen iwwerliewen. Stelle mer eis also vir, wann een zum Beispill zum Schluss vun der Reegel Sex huet, dann d'Spermie 5 bis 7 Deeg am Uterus iwwerliewen an een dann an där Zäit den Eesprong huet, kann een trotzdem schwanger ginn. Ausserdeem, nëmme well ee seng Reegel huet, heescht dat net, dass ee sech net muss viru Krankheete schützen. Mythos Nummer 3. Déi éischte Kéier deet wéi. Dëse Mythos ass leider nach ëmmer zimmlech verbreet. Déi éischte Kéier mat enger anerer Persoun Sex ze hunn, muss awer net wéidoen a sollt och net wéidoen. Natierlech kann et trotzdeem sinn, datt een opgereegt ass an doduerch verkrampft, oder datt een net weess, wat ee mécht, wéi bei ville Saachen, déi ee fir déi éischte Kéier mécht. Dat ass net esou schlëmm, mee wann eppes onangeneem ass oder wéideet, sollt ee kuerz ophalen, eng Paus maachen oder eppes aneschters. Wann een entspaant ass, sech wuel fillt, de Kierper vun der anerer Persoun besser kennt, geet et méi einfach. Dat gëllt net nëmme fir déi éischte Kéier. Weider Tipps sinn, Gleitgel benotzen, sech Zäit loossen, ootmen, Spaass hunn, wëssen, datt een zu all Moment Stopp oder Paus ka soen oder och an enger Positioun sinn, wou een d'Kontroll huet. De Mythos, datt déi éischte Kéier wéi deet, kënnt dovunner, datt ee mat Déi éischte Kéier mengt, datt een déi éischte Kéier penetrative Sex huet. Penetrativ heescht, wann zum Beispill Fangeren oder e Penis an eng Vagina oder en Anus agefouert ginn. Mee net jiddereen huet oder huet gären oder reegelméisseg penetrative Sex. Sex kann een op vill verschidden Aart a Weisen hunn. Dofir ass och dat, wat an der Gesellschaft als Sex oder déi éischte Kéier ugesi gëtt, oft net dat, wéi et an der Realitéit ausgesäit. Iwwregens ass et och e falsche Mythos, datt de Sex bei der éischte Kéier wéi deet, well dann dat sougenannte Jungfernhaitche räisst a blutt. D'Vaginalhaitchen ass zimmlech flexibel, huet sech oft an der Jugend schonn zréckgebilt oder ass vu sech aus esou kleng, datt et bei penetrativem Sex net futti geet.